Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэрбит! Эһиги Бөтүҥнээҕи Степан Левин аатынан норуот айымньытын киинин иһинэн тэриллибит «Эйгэ биэриини көрө олороҕут» студияҕа ыытааччы Марианна Кырбасова. Биһигини кытары өрүү бииргэ буолуоххут диэн эрэнэн туран, бүгүҥҥү биэриибитин саҕалыыбыт. Бүгүн ахсынньы ый үс күнүгэр биир дойдулаахпыт, биллиилээх поэт, суруйааччы, суруналыыс, норуоттар икки ардыларынааҕы суруйааччылар түмсүүлэрин ССРС, Российскай Федерация уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин суруйааччыларын союһун чилиэнэ, үлэ бэтэрээнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин бэчээтин туйгуна, Кыһыл көмүс бөрүө лауреата Амма улууһун Бөтүҥ нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Иван Никитич Корякин Уйбаан Бөтүнүскэй төрөөбүтэ аҕа уон биэс сааһын туолар. Бүгүҥҥү биэриибит геройа Уйбаан Бөтүнүскэй олоҕун кэрчиктэрин туһунан кыракый сюжеты көрүөхэйиҥ. Иван Никитич Кэрээкин тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыл ахсынньы үс күнүгэр холкуостаах дьиэ кэргэнигэр Уус-Майа оройуонун Нотара нэһилиэгэр Амма Бөтүҥүттэн холкуостар сүөһү кыстата таҕыстахтарын сыл төрөөбүтэ. Ийэтэ өрүүнэ ыанньыксыт буолан, эдьиийинээн Марыыналыын сайынын сайылыкка, кыһынын Нотара үрэҕэр сүөһү кыстыгар тахсаллара. сэрии ыар сылларын оҕото буолан тоҥоро аччыктыыры этинэн хаанынан билбитэ арай чугас дьоно төрөппүт ийэтэ көрөн-истэн аһатан таҥыннаран тыыннаах хааллаҕа тыһыынча тоҕус сүүс алта сыллаахха аан бастаан бөтүҥ түөрт кылаастаах начальнай оскуолатыгар үөрэнэ киирэр ити сыл бөтүҥҥэ оройуоҥҥа аан бастакынан электричество сырдыкуота сандаарар саҥа сүүс миэстэлээх кулууп дьиэтэ тутуллан үлэҕэ киирэр Сэрии кэннинээҕи сыллар кини олоҕор-дьаһаҕар, санаатыгар-оноотугар үгүс элбэх умнуллубат бэлиэни хаалларан, үрүҥ былыт устарыныы суһумнаһан аастахтара. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһин сэттэ сыллаахха Аммар тоскуолатыгар тохсус кылааһы бүтэрээт, Саккырыыр оройуонугар икки сыл кулууп сэбиэдиссэйин үлэлээбитэ. тыһыынча тоҕус сүүс оҕоһун биир икки тыһыынча биир сыллардаахха Амма олоҕо хаһыат редакциятыгар тыа хаһаайыстыбатын отделын сэбиэдиссэйинэн корреспонденынан үлэлээбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сэттэ сылтан коммунистическай партия чилиэнэ, аҕыс сыл комсомольскай, он икки сыл партийнай тэрилтэ секретаринан, сөттө төгүл нэһилиэк сэбиэтин депутатынан талыллыбыта. Кини тыһыынча тоҕус сүүс биэһин сылтан хоһоон, кэпсээн суруйуутунан дьарыктаммыта. Амма олоҕо хаһы тыа хаһаайыстыбатын отделын сэбиэдиссэйинэн, корреспонденынан үлэлиир кэмигэр төһөлөөх элбэх бастыҥ үлэһит, дьон туһунан ферматтан, хонууттан, бааһынаттан араас матырыйааллары суруйбута буолуой? Бөтүҥ уонна Болугур хаһаайыстыбаларын икки ардыларыгар оройуон хаһыатын иһинэн икки тыһыынча лиитири үүтү-ыырга үрүҥ илгэ чороон иһин куоталаһыы олус көхтөөхтүк барбыта. Бу түмүгэр үлэҕэ сыһыан тупсубута, үлэ көрдөрүүтэ үрдээбитэ. Маныаха Иван Никитич үгүс сыратын биэрэн үлэлээбитэ. Күннээҕи олоххо көрдөххө, Иван Никитич сүрдээх холку, сэмэй киһи. Кини дьоҥҥо үтүөнү, кэрэни эрэ баҕарара тас дьүһүнүгэр көстөр. Кини мөссүөнэ наҕыл, холку, намыын, ис-иһиттэн туох эрэ сырдык сыдьаайа сылдьарын курдук. Онтон кини олорон кэлбит олоҕун, үлэтин туһунан сыныйан, толкуйдаан көрдөххө, олоҕу кытта унньуктаах, сылаалаах улахан мөккүөр, наар иннин диэки дьулуһуу, сырдыкка кэрэҕэ тардыһыы ыараханы кыайыы буолар. Онтон кини санаатын түһэрэн, ыарахаттартан чаҕыйан төттөрү түһэн хаалбакка, наар үлэни түбүгүү, киһи киһитэ буолууну өрө тутан олорон кэллэ. Муударай өйдөөх-санаалаах, киэҥ көҕүстээх, олоххо олус дьулуурдаах, дириҥ ис культуралаах, Айылҕаттан бэриллибит талааннаах Иван Корякин Уйбаан Бөтүнүскэй норуоттар икки ардыларынааҕы суруйааччылар түмсүүлэрин, СССР РФ Саха Республикатын суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, үлэ бэтэрээнэ, Саха Республикатын бэчээтин туйгуна, кыһыл көмүс бөрүө лауреата Амма улууһун Бөтүҥ нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо буолар. Бүгүн биһиги студиябытыгар Иван Корякин Уйбаан Бөтүүнүскэй бэйэтинэн ыалдьыттыы кэлэн олорор. Иван Никитич, үтүө күнүнэн. Үтүө күнүнэн. Эйигин аҕыон биэс сааскын туолар үбүлүйдээх күҥҥүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Эн бу аҕыс уон биэс сыллаах олоҕуҥ суола, таһаарылаах үлэҥ түмүгэ элбэх сайдыыны туһана аҕалбыта саарбаҕа суох. Бу бүгүн кэпсэтиибитигэр бу эн бу кэмнэри ахтан санаан ааһыахха, ааспыты анаарын көрүөххэ диэн эйигин ыҥырабын. Оннуттан бу тутатына боппрос берехпин бағарабын бу төрөөбүт сириң, эн төрөппүттэриң туһунан кыра оҕо сылдьан хайдах өйдөөн санаан бу кыраһа оҕуна оҕаһаас кэмнэргин, хайдах өйдөөн хаалбыт бэлиэ түгэннэрин туһунан кэпсииргин кэпсииргиттэн хаҕылыаххайын. Мен оонньообот оҕо саам бу бөсүн сиригэр буоругар

Төрөөбүт сирим манна ийэм мэрилиннэ сылдьан үрэххэ ыыппыттар мантан түөрт куостаах үрэххэ нуосара үрэҕэр Уус Маайа иһиригэр манна Астра аанньа үүммэххэ сүөһүгэ оҕус дьиэтэ онно ийэм барбыт барсыбыт Онно тиийэн мин ахсынньы үс күнүгэр онно тиийэн чыраабыппыт. Онно булчут оҕонньоттор аҕыйах икки ыыс ыанньыксыт уонна сүүһэ атааччылар иһин бааллара дииллэр. Мин ол уксуга диэн үрэҕи олохсо көрбөтөҕүм. Онно ол Усмая Ивановна бэр көмүс көстөн көмүс кустааҕына саҕаланаары онно бу холхуостара аһынан эрэнэн хааччыйыа уонна оттон бииргэ күүс көмө буолан бэйэ-бэйэлэрэ олороллоругар усулуобуйа дьэрийэннэр Ол ыраах дьаһаабыттар. Онно оҕонньоттор миигин көччүйэ эрдэхпинэ кэлэннэр ыччат оҕонньоттон уҥайан көрөллөр эбит. Хайаман тыабыт дьэ хараҕа чаҕылыйан, хараҕа уостаах баҕайы бүттэ. Дьэ тугу эрэ киһи уосту быһыылаах буо. диэнэн кэпсэтэллэр эбит. Ону ийэм ээ чэ оҕуна буолбу диэмэн оҕо кыра эрдэҕиттэн аны быһа саҕанан миэһэйэт диэн тохсус иһэр эбит. Оҕордубуттан төрөөбүтүм кэннэ саас Төттөрү көһөн киириэхтээбиттэр Бачыҥҥа. Онтон түөрт эрэ көстөөбүт, түөрт диэн километр. Онон оргудукка эбитэ буоллар, онно сирэтиэхтэрэ да буол эбитэ буолуо да. Оччотооҕу дьиэ уот да уох буолла, уон аҕыс үөрдүк кэмчи уонна дьиэхэйэҥэ уох оҕуһунан атынан ыһыт дьиэ буоларбан. уонна ол сэрии аҕата мин отус сариям диэн улахан буолбатах мин саҕана сэрээбит оҕолор элбэхтэр баа онно ол кэнники өйдөөтөхпүнэ миигин биэс саастаахпыттан көмөлөһүнэрбиттэр эбит ону өйдөөтөхпүнэ Барыыһап Ньукулай диэн оҕонньор барыта кырдьаҕас уон иккитэ дииллэр этэ. Ол миигин этэр этэ биэстээх бэдик биэстээх бэдик кэлэр манна дьэ оҕуспутун уулусса барыахха диэн оҕус сиэттэрэр илиннир оҕуска үөрэтэр этэ. Онон чэ ол оҕонньору кытта дьүөрэлэһэммин ирдээх умнаҕас оҕонньор Ону бииргэ сылдьан оҕус сиэтэргэ, уулатарга, уулаһарга, мазал ыларга, мас мастарга дьэ ол кыра ааспыттан үөрэппит эбит кэнники дьиэтэхпинэ. Бииргэ дьиэрэбиттэрин диэн мин саҕана эдьиийим барыынна диэн баар этэ. Миигиттэн биэс сыл аҕа дииллэр этэ. Уонна биир убайым кэнники армиятынан кэлбитэ, Биотир Иванов диэн ааттаах киһи, уордьан мэтээл бөҕө киһи. Ол миэстэ уон түөрт сыллаах эбит. Уон биэсэ уола будьуйам. Онто хааман кыралара мин эбиппин. Уон бэһис аҕа. Онон бу Ол онтон үһүө эрэ буолан хаалахтаах. кэнники билигин өйдөөтөхпүнэ сабы соҕотон хаалбыт эбиппин. Бары дьэ арааһаны ыарыыга туохха иҥэ сибээһиннэр оттоннохторо диги өйдөөтүн. Үлэ да ыарахан эбээт. Өйдөөх балан. Оскуолаҕа тыһыынча тоҕус сүүс түөрт жүз алта сыллаахха Первый кылааска киирбитим мин. Онно миигин оскуолаҕа нуара гыммыттара. Сааһа кыра диэн. Ээ ону эһиил киирэн сүбэтэ быйыл ылбаппыт буолуо дии диэбитэ. Ону Мааппа Васильевна диэн учуутал дьэрээлэһэн туран олорбута. Онон сэттэрин туолбутун туолбатан билбэппин бэйэм ахсынньыйдаахтар үһүөхпүн онон барар аҕай аҕай уҥуорум баҕар билбэппиттэрэ буолуо ону билбэтим тиэдэн алта сыллаахха киирбитим онно марпа васильевна учителлыгар били сэттэ кылааһы бүтэрэн отут оҕону үөрэххэ ылбыта уонна первый кылааска онно уон биэһиттэн ол алтатыгар эһэтэтэ да саастаах оҕолор кыыста бары киирбиттэр онно ол хириаҕаны ким да үөрэммэххэ хааллаҕа дии астыбах саҥа астыбах ыраах сиргэ олорно мантан гойу колхоз диэн ити билигин бары көрөргүт буолуо арыы гин диэн сир буолан эрээттиэр олорор Онно кыһыл кыакка диэн уҥуор баар, билигин баар ол. Ону үс холкуос, биир нэһилиэк буоланнар дьэ холбоһоннор Чаппаев аатын холкуостарын ааттаммыттара. Онно сүүстэн тахха үлэһиттээҕ эбит. Нэһилиэнньэтэ наһаа элбэҕэ буолуо эбит. Бэйиэн толкуйдаатахпына Аны Сэбиэт ааҕыны кэпсииринэн, кини чочуйбат оҕустаан Сэбиэт председателинэн быыбардаабыттар кинини. Онно үлэлии киирбит. Онно бу бэтиҥҥэ аҕыс дьиэ баар этэ диэн кэпсиир этэ. Онон буоллаҕына кырдьык нэһилиэнньэ аҕыйах эбит. Ол аҕыс дьиэтин кыра буолла билигин түөс сүүстэн тахха дииллэр да айтахта. Оннук. Уонна сөбүстэн чата таккаай диэбитэ нэһилиэнньэтэ маҕаһыын үлэлиирим саҕана да киһирбээн аҕайын муҥутаан турар муҥутаан үөскээбит онно. Эн үлэһит быһыытынан дии араас хайысхаҕа элбэх даҕаны үлэҕэ үлэлээн кэлбит киһибиккин. Хэт ону билигин ханна үлэлээбиккин, үлэлии сылдьыбыт кэмнэргин ахтан санаан ааһыахха сөп. Бастаан оттообун ийэбин кытта доярканы кытта ньирэй ньирэй көйүүтүгэр үһү онно манна сэлиэсэх буолан Чапаев холкуоска үлэлээбиппин онтон аны улаатан иһэммин аны бачыҥҥа оттооһуҥҥа мастааһыҥҥа уонна от тиэйиитигэр көмөлтөҕө сылдьыбыппын Дьэ уопсайынан мин сиэргэ уон икки сыл үлэлээбитим, хомсомол путевкатынан бараммын уонна барыта уопсай үлэлээбит ыстааспын аахтахтарына биэһин үс сыл диэн ааҕаллар этэ. Онон биэһин сылынан иһин пенсията аһарбыттар, биэһин сыл ыстаастаах диэн. Саккыры диэхингэ бараайдьыбытым. Бэлиэн эбээни Бытантай диэн аатырар. Онно киинин ахаанньыгынан уонна улуус сэбиэдиссэйинэн икки ыл үлэлээбитим нэһиилэ. Тоҕо нэһиилэ? Аармыйа ылбыттара. Ээ. Аармыйа онно дьэ эйигин биирдэ хонугу аһарбаттар. Сразу ылаллар бала. Аармыйа vis сыл сыл андык өйдүбүтүм. Чэ уонна кэлэн баран барыта билэ. Одулем диэн ТСУгу үлэлээбитим, ол киинэ механиктаабытым, кулууп сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитим уонна маҕаһыыҥҥа парадэбиэһинэн, сэбиэдиссэйинэн уон түөрт сыл ылыппыттара. Онтон салгыы дьэ ол араас үлэлэргэ барытыгар үлэлээммин эмиэ да сосугайда оннук үлэлээбитим уонна дьэ ол уопсай ыстааһым биэһин үс сыл буолан баран аармыйаттан кэлбитим ол үс сылы эбиллэн биэһин үс сыл ыстааһынан пенсияҕа таһаарбыттара Иван Никитич, эн бу айар үлэҕин саҕалыыргар ан бастаан бу редакцияҕа корреспондент, тыы хаһаайыстыбатын отделын салайааччытын быһыытынан үлэлии сылдьаргар ыстатыйалары бу нэһилиэгиҥ, улуус туруу үлэһиттэрин туһунан ыстатыйалартан саҕалааҥҥын билигин холобур кең араҥаҕа поэт, суруйааччы быһыытынан ордук биллэҕин дии. Бу Публицистикаттан уус-уран литератураҕа хайдах киирбиккиний диэххэ. Бэнтэ оскуола үөрэнэ дьон бастаан саҕалаабыт эбиппин диэн соккойдуубун билигин. Ону Мантал Васильевна үөрэтэр этэ. Семен Петрович Федоров диэн учуутал баар этэ, ол киһи иҥин суруйар этэ. Ону уону кэпсиир, уону хоһооннорун иһин тоҕус кэпсээннэрин ааҕарда кылааска. Ону дьэһиллээн хайаан барыта хаччаҕар онтон сэҥээрэн оҕолор барыта кириэтэ суруйаргын суруйан барбыппыт. Уоннаттан кэнники бэйэм суруйуулар да маннык түбэлтэ сибэстэ Армия өйдөбүл Уралга онно Удмуртскай Асатыыр диэн автономная республика онно байыаннай чаас баар ракетнай ону ситиһэн хааллым мин мин эрэ буолбатах саха эриттэн үс сүүсчэ оҕо барбыта

Онтон дьэ алта уон алта уон биир сылга Иванчук диэн куорат баар поезд тахсыыр ыстаансыйалаах иннэх онно биһи үчүгэй үөрэх үөрэхпитин байаныы олоххо үчүгэй буоламмыт биһини туохха ыытылар үс күн Сынньата диэннэр. Онно баран бараммычча онно манна сырыттыбыт, үйэ сахаларбыт. Онтон тураммыт уол ыстаансыйа манан тахсан сырдахпытына биир киһи оо поезпын иннин куоттарын кэбистим ээ диэтэ. Сахалыы убаҕалыы. Мин аттыбыттан чугас баҕайы. Ону мин соһуйа иһиттим.

Эрэ поездпын эмиэ куоттардыннымын диэтэ уһун сүрэхпин сахалары уонна дьадылаатым дьонноро баран онтон дьонно быстарыттан биир ньуучча оҕонньоро тахсан кэллэ саастаах мастаах хайа хаалбыт эргэ баҕайы киэпкэлээх иннээхтэ үлэһит уонна бу ыстаансыйа олорор киһи эбит диэн ыччаккуйдаат Ол кэлэн баран дорооболопсом ии «Эн сахаан дуо?» диэтэ «Ээ сахабын оттон эн оттон кырарыммын да ньууччабын» диэн сахалыы ааҕынна онтон туран «Хайдах сахалыы аҥараамматтаҕын думматтын?» диэтим «Ээммин сахалыы аҥарааччыбын» диэтэ онтон саха эригэр сүүрбэ биэсэ олорбутум диэтэ. Тыы дьэ соһуйда маҕай. Туоттаах уһуннук олорбутай диэн. Онтон туран кэпсэтэн бардахпыт сэргэйэҕэ. Онно баран дьэ ол ити амманан, тааттанан, намынан уонна мэйэх оһола сылдьыбыт. Онно Биир саҕа кыһын тастаабытым диир. Наһаа үчүгэй кыыс этэ диир. Ону чугастаан бараммын дойдубар кэлэн хаалбыппыт да бу эмиэ эмиэ тубутун ыыппыттара диир. Сосоҕуруттан сылбар буолла. Эмиэ оннук-оннук даҕа оннук да кэлбит эбит. Ону бары бары мары иэрэйэн көрбүппүт. Ол мииттэн миичэхсэр ыйытсахсар диир. Көҕүлдүк додьуту баран ылбыт, онно суругуну суруйсубуттар. Онно маннык буолбуттар, ол кыыс бырааттаах эбит. Ол буоллаҕына өрүскэ, Леня өрүскэ сесюди ыйдын, Инебурга уус барыбына мас маннык устан ааһан истэҕинэ, ону эккирэтэн баран илдьэ атах олороро испит. Оҕо аны сүүрүк сылытыа да өрүс ортотугар илдьэ барбыт. Ону дьэ кыыс ыксаабыт, ытаабыт, эдьиийэ буолла. Ону ол ол киһи мин эдэр этим уонна хорсун этим диир. Сыра да атахпын сыньахсынан бараммын уола кыратаммын этэммин таххан уола ыламмын илдьэ таҕыстым диир. Дьон тыла бүччүмэппит диир. Уоннаттан ол кимин дайдылаабыта диир, мин бала дайдыбар хааллам диир. Оҕордук буолбут. Дьэ уонна ол кэнники кэпсээн иһин балайда так уонна Онтон суруйуу туһунан. онтон суруйуубун ол киһи туһунан мин наһаа сокуйдатым. Тыый да бу киһи саха эрэ өйдүбүт эбит Уонна саха киһин таптаабыт үһү хайтах таптаабыт эдьэ курдук диэри аны аныгын сокуйдаатын ороммо сытан эраммин казармабар баран бараммын онтон кэнники чөтү эйдэ аңайдым Ханнык баҕарар ханнык баҕарар омук таптыыр буоллаҕа дьиэ уолаттар инньэ дииллэр ханча буолла бэсээтинэй сахалар тустуохтааххын ийэ мин оннук президенттээх эбиппин саха киһитэ саха саха киһитинэ таптыахтаах диэн саныыр эбиппин ол ордук ол онтон ону тугун ыламмын нуучча оҕонньоро диэн көккөс капитан уурайан бараммын Хосугу сурунаалга ыытан кэбистим. Онно хосугу сурунаалга суруйтарар этим. Аны аадырыһа игинэн баар буолан үгүттüm, онтон саҥа дьыл хаҕан арай сурунаал тиийэн кэллэ. Нуучча улутаппыт аҕай, үөрбүт аҕай гынна. Холобур сурунаал оҥордо уонна олохон баҕа бырдык паапка курдук Кэмбиэр аҕалла. Онно ол особу сурунаалыкпыттар. Уонна суолун умуллан Евсей Никифоров урук суруйан бараннар миэхэ ыыппыттар. Дьэ кэпсээҥҥин туттубут улахан махтал. Уонна сыыппалаах эбиккинэн суруйуунан дьарыктаныаххын сөп оҕо эбиккин. Уонна аарыныа иһин Никак раз биһиэхэ олох ровный эһэптээх эбиккин диэн диэн барла. Төһө оҕондук куруук тиийбитим Эппиэтиттэн. Ону кэлэн эһиҥҥин биһиэхэ редакция сылдьар дьыммын. Ол кэлэн иһэммин дьэ редакция куоракка көрөт. Онно суорун уулланы бастаан көрдүм уонна ол Исаа Никитперев. Иккиэтинэн көрдүм. Уонна Сэбэн Никифоровтыын урут ол Саккырыыр оройуонугар көрсүбүт киһим суруйааччы киһи онно үлэлии сылдьар эбит. Ол киһини көрүстүм аны дьэ үйэбит ыла буоллубут. Эбим армияттээһин диэн буол. Лэҕэрдэлэһэн иҥин буолла. Алты уон сокуона хаччы биэрдилэр. Ол били суум

Хаттыга чубаны каптатпар уонна оскуолага диэн тараһаттылар. Бэйэлэрэ оскуолайдаахтар эбит. Оннук да чуб айаҕанаалаах мин дойдубар барааһын. Уонна ол дойдубар кэллим, онно сурунаалга кэпсээним саххыбыт. Ону көрөн бараммын үөрдүм аҕай да. тыый саһарбыттар эбит ону ону уһурунаалбыт үс тыһыынча дьэ булаарынан таххар эбит үс тыһыынча киһи анаахтаҕа дии аны дьэ үөрдүм аҕай уйалаах таһым биэри биэрбэп онно дьэ ону усуриин туһунан соккой суохпа тоҕордук хастаан ыһырыттым онтон ылса кириргэ Николаевич Чанин диэн суруйар киһи баар эбит, эдэр волки. Ол киһини буланабын. Уонна дьэ киһим суруйар эбиккин, киэҥҥэ уруйбун ааҕар эбит. Да иккиэн, иккиэн бииргэ үлэлэбитигэр үлэлэтэххэ соҕурдук буолбут. Эн миэхэ көһөн кэл диэт. Ол даҕаны ол киэһэ көһөн, киһиэммин дьику аахпын.

уонна хоруйунан дьарыктанаҕын иккиэн хоруйабыт өссө биир көстөкүүн бараны булуох аҕалыахпыт үһүө буолабыт диэт дьэ ордук ийэлэстибит аны ити курдук үһүөн уруйан бэйэбитигэр бэрилиэккэлээн кинилэр көмөлөһүннэн мин онно уруйан хаһыытыгар ол оскуола тугар игин тахсар буолла. Онно итиэннэ таһааттарар ийэм буоллуо дьоннорум. Онон хайаатым дьэ. Уонна кэнники дьэ оҕолор Бу кэпсээн ыйыахпын баҕарарбын маны бары кыраҕыларга кэпсээн бэйэм уган да оһох аастытын суруйдахпына тоҕо табыллыаҕай диэххэ да санааммын аны тураммын бэйэм дьоммун уруйуохпун мин тоҕо атын дьону уруйаҕытыбыный мин билбэт дьоммун бэйэм олор билэр бииргэ үлэлиир бииргэ үөскээбит игин билигин да үлэлиир дьоннору суруйдахпына ордук буолсу дии санааммын аны дьэ бэйэм Байдьа дьонун туһунан суруйар буоллум. Онтум мэтэх харбаан. Аны ол хаһыакка туохха да хабата хаһыакка ыытаба. Хаһыакка сут буддьаак болоо сырыйа. Ону ордук дьэ хаһыакка ырыаммын. Аны устунан журналист буолаанмын. Ордук. Онтон

Манна Венгия үөрэммит уолум Караганов Прокопий диэн уол редакторын үлүһүйдэр эбит Амма хаһыатыгар. Халыйбан да суруйан аҕай да биһиэхэ киирэр редакция өттөҕүнэ төһө баҕарар гынан сүрэҕэлдьээбитин диэн суруйаҕын дьоммут оҕо дакатаациялааннар Онно бэйэн билэр улаатарын ис уол барыы манна хаһыакка олус иннэ касааччылаанна аны Орюковнар поддержкалааннар хаһыаччы балаһа оҕурдук онон дьэ дьиннээх журналист балаһан манна онно ол журналистка чугун диэн эмиэ адьаха үрдүк суруйуунан дьарыктанар олох оһугу эбит төһөнө баҕарар суруйда хайа да иһин битахха дьаһыма таһара диһэллэр ол иһин суруйалла төгүрдүк онон суруйааччы буоларын диэн инник саакаламмыт Иван Никитич эн билигин суруйааччы быһыт уопсайынан суруйааччы быһытынан аагааччыларгар тугу тугу этэҕиний Оттон мин оҕо эрдэҕинээҕибин бастаан төрүөппүтүм. Арааһынай онно бииргэ үөскээбит оҕолорум. Онно биэс оҕо буолан биир оҕону маҕастарбыт игин барыта киирэһинин интэриэһинэ курдук буолар. Аны ол аны мин уруйбутум булан интэриэһинэн киэмэҕэ баран хаалбыт үһүттэн. Инньэ гынан ити ааҕаччы барыан интириэһиргээбиттэр быһыылаах. Онон Дьэ ордук өссөнөн суруйуо киирэ аһаатым аны аҕыйах ыл буолан баран аны журналистикаттан кыһыл көмүс бөрүөлларыйа сылдьан оҥордулар тыый да бу хайдах баҕайыный бэйэм суруйуус үөрээх буоллам просто айылҕа эрэ үөрбүт айылҕаттан эрэ бэриллиэ киһи баар анал үөрэхпин Ону кыһыл көмүс бэри олоруйаасы оҥорон кэбистилэр. Онон дьэ үөрдүм маҕай, астынным маҕай хаччах маннык чочугай да буолар эбит диэммин. Дьэ онтон дьулайыам диэммин олох туостаахпын барытын өһүктэн үлэлээсэм диэн онтон ырыаммын улахан дьоҥҥо коллективтэринэн уһуруйуулары биирдиилээн дьоннору Массыҥаны эһиттэрэ, үчүгэй ыаллары сүрү эрэнээччилэри, чэ, ханным лааҕырын сэрэттэ үчүгэй эһиттэрэ, балыыһа да буоллун, туох да буоллун, барыларын суруйан испитим мин аан кырыытыттан. Нэһилиэккэ бар дьон. Тоҕо диэтэххинэ, бэйэн нэһилиэкпэр бар дьонум чугас буоллахтар. Мин барыбын кэпсэтэбин. Хантан баҕара уһуруйар буолла. Кэпсэтэн да барытын кэпсииллэр буолла. Маннык үөрэбитин, маннык өйдүүбүтүн, маннык этэ, маннык этэ. Тонон ыстынан оҕолдук уруйан бардым. Онтон да хайтан хуруйааччы буолбуккун идиэн боппуруоска эппиэттээтэхпинэ. Уруйааччы диэни уруйааччылар бэйэлэрэ эмиэ көрөннөр, да ханна баҕарар үлэҕэ ити үлэһити тугун туох дьоҕурдааҕын көрөннөр ону үүннэрэллэр эбит учууталлары даҕаны балыыһалаһа даҕаны оннук бачча сүрдүүр оннук онон дьэ ол анкета толороннор дьэ бу киһи суруйааччы буолар кыахтаах уруй уруйааччы буолуон сөп диэн дьэ заявлениегын сылыйаннар анкета толораннар барытын дьэ сылыйааччылар союзтара дьыттахтара саха эригэр онно ол суруйааччылар союзтара ылан кэбистилэр онон да мен билэр дьоннорум ол северга да сылдьан аты эргэ сылдьамын даҕаны көрсүбүт Миигин ылаабыт дьоннор көрсөннө дьэ үөрэ көтө буолан эмиэ чугас дьоно була олох хатта баҕарар сүбэлэһэн омолоһон син туохтук хайып көттүк уонна син бэйэм баҕам буолла ис сүрэххиттэн баҕарар буоллаххына Ханны баҕар улааппалам. Оннук. Онтон билиҥҥи ааҕааччы чэпчэки, күннээҕи литератураны ордорор дииллэрэ оруннаах дуо? Эн туох дии саныыгыный манна? Кэннэ күннээҕи литератураны ордорор диэн боппуруоһу мин наһаа инчирээргээбэппин. Оттон билигин да чөчүгүрүйэн оҕолор бааллар, дьоннор бааллар. уонна алларан утуйдахтарына дьэ хайдар буоллун билигин билиҥҥи оҕолор үөрэхтээхтэр онон өссө сайдыылаах буолуох сирин сөп курдук онтон билигин бүтэһик кинигэҥ хаһан тахсыбытай бүтэһик кинигэҥ хаһан тахсыбытай уонна олунну туох тугу суруйбуккунуй эбэтэр бүтэһик суруйууҥ хаһан этэй уонна то билигин уопсайынан бэйэҥ эмиэ дьарыктанаҕын дуу иллэҥ кэмҥэр тугунан дьарыктанаҕыный диэххэ Оттон мин кэнники уруйум оттон бэйэм өйдүөрүмүнэн холкус ылаан туһанан холкустар олохторун бу нэһилиэк Аммар дьонун нэһилиэгин олоҕун нэһилиэктэрин олоҕун барытын холбоон муһуруйбутум тоҕо диэтэххинэ манна наһаа элбэхи үлэлиир-хамсыыр арааһыны үсүөнү барытын оҥорор, онон кинилэр олохторо, дьаһахтара дьоҥҥунара колох кэстиэн наада дии саныыбын. Онтон бу киһи уһун үөлэнэрэ аһыттан үөлүттэн, хайдах олоҕу олороруттан, бу тулалыыр эйгэтиттэн тутулуктаах дииллэр. Эн оннук туох дьаһаныгыный? Киһи уһун олороруттан мин санаабар бэйэтин тутулуктаах дии саныыбын. бэйэтэ оттон арахсар эти арыгы иһэн бу киһи дьэ буорайдагын диэн буолан олох наһаа сабахтыыр онон эмиэ бу бу киһи доруобуйата мөлтөх диэн кэпсэтэллэр уонна оттон үчүгэй майгы наада буолла уонна дьоҥҥо үчүгэй сыһыан дьону кытта үчүгэйдик сынньан буоллаххына Хайа да киһи иһин хаччык абаа көрүөҕүнэ санаабар үчүгэйдик кэпсэ сылдьар, дьоҥҥо кылынаһар, үчүгэйдик өйдүүр, наадалаахха кылынаһар ийэм буоллаххына сын дьонно өйдүүрдэр буоллар иҥнаҕын ыччатын куһаҕан олох кэлиэй миэхэ санаабар куһаҕан дьаллыга суох аа куһаҕан дьаллык суох маннык конечно арыгы сабах Наама үчүгэйдик тардар ийэр буоллаххына дэгиддик даҕаны үчүгэй аҕалбапа доруобуйаҥ да сиир дьиэҕэр даҕаны олоххор даҕаны куһаҕан хайа да киһи кэргэнэ да иһигириэ буолуоҕа ара киһи иһигэр буоллаҕына миэхэ наамар оннук онтон уонна саамай төһүү күүс дьиэ кэргэн буолуохтаах эйиэхэ а саамай төһүү күүс дьиэ кэргэн буолуохтаах Тиһи күүстүн астын диэкэнгиҥҥин өйдөөн буоллаххына бэйэлээҕитин коммунатыгар уонна сэргэтэргиэбит таптаһыы буоллаххына таптал диэн баар буоллаххо таптал оһоҕун эдэрдэ бул кыдьаастыал син биир сибээстээх буолла эттэ кыдьан бүттүн наатыга диэбэт буоллан эбэтэр эдэрбин диэн маныгын эмиэ атыннык саппыйдаабаккын итинэ барытын бииргэ бииргэ өнньөр киһи өйдүөх тустаахпын бииргэ өнньөр үлэлиир хамсыы тонордук бииргэ олорор киһи суох да үчүгэй суох мээнэ Иван Никитич кэргэниҥ уонна бу улахан дьиэ кэргэниҥ туһунан кэпсииргэр көрдөһүөм этэ. Тэбин олохпун иккитин кэргэннэнним. Бастакы ойоҕум Маайа диэн этэ, бородуюя дьыалахтаах этэ. Биһиги уон биэс сыл бииргэ олорбуппут. Хаһан да этиһэн, охсуһан, үөхсэн көрбөтөхпүт. Дьиэбитин уоппутун бэйэбит көрүнэн-харайынан, бэйэбит туттан барытын кырааскалаан хайаан тигини оҥордук үрдээх дьиэди олорбуппут ала уон түөрт сыл онно бу оҕолорум алта кыыс соммутум барыта кыргыттар биирдии уол суоҕа диэн ону тимин уолум мах диэбэт этим хаһан даҕаны кыргысчыт кыыһы да уола өйүм биир ньиээ Кыргыстарым бары туох саалаларыгар сырдаах, үчүгэй сыһыаннаах, үөрэ-көтө көстөр, үөрэ сылдьаллар санаар. Дьэ дьикти оҕом эрэ дьолун баҕарар бэйэбититтэн эмтэтик хайдах да атан токуйдаахпын атын сорох кэмҥэ атын буолар. Ол ордук улааппыттара. иккис сэргэммиттэн уоллаах кыз оҕоломмут үтүөтэ-сатахха олордубут дьон үтүөтэ олоробут туох да дэнтэ кыысыйын суох биир уоллаахпыт дьэ баҕа санааҥ туолбут уоллана өттө кыстаахпын мин бэйэм Кыргыстары састыыраппын олох кыстаабакка эттэхпинэ эт муода баҕайы ол ордук хайта эрэ испиттэн кыыс оҕону эһэбитигэр этим сомоҕоннук эбитэ уонна билигин даҕаны мин кыргыс кыыһы ирбэппин олох хайта иҥичэҕим да оннук буоллардын оттон уолум буоллаҕына бэйэҕиттэн тутулуктаах үчүгэй уолун бэйэн туох гынан ыраах батыһан иһэр бэйэтэ паапан хайтаҕын тугун ыйыы тугунар ону көрө сылдьан барытын хайыр тугу көрөнөһөрө диэн барытын көр уонна сэ оҕолорум этэрин диэчи билиин оҕолорум бары үөрэхтэннилэр саамай үөрэрим ол билиҥҥи кэргэним ол Атын дьахтар оҕолоро диэн туора хаһаайын кэбиспэт сороҕор оннук баар эбит. Диэн оннук бадах барытыгар үчүгэйдик сыһыаннаан бары бары үөрэхтаах дьон буоллар. Чэ бары үрдүк үөрэхтээх буоллахтара. Мантан ордук суох кэлиэҕэ дуо? Ол биир кыһым үөрэ бүттүнэ ханна кимин бүтэрбэххэ дьэдьэ хотя буолар бары бүтэрэ уонна ити бары үлэлэригэр хамнастыыра бара личинниктар бэйэм түөрт ас клиникпыннар да түөрт тыла клиникпыт оҕолорум бары клиниктар үлэлэригэр ону ийэм мин хайдах ылалларын бэйэлэрэ билэллэр буоллаҕына үлэлээх хамсаан хайдаххынан Бу дьэ кырдьык онтон мин үөрэбин. Бу олор аны сиэннэрим ону үөҕэллэр. Сиэннэрим ыллыыллар, үҥкүүлүүллэр, спордунан дьарыктаналлар. Ити мэнчэ кырдьык ити кыругу. Ити кырдьык да бары бэйэ-бэйэлэрин туһахтааннар, бэйэлэриттэн үөрэнэннэр хайааннар ити бу дьэ эккирэтиһэн иһэллэр. Уонна Суруйуунан бары дьарыктаналлар дьиэҕэ бары суруйаллар. Ону дьэ ким хайдах суруйуон сыана көрдүүллэр ону дьиэттэн ону мин сыаналаабаппын мин сыаналаабатахпын мин суруйааччыбын диибин онон битэр оҕолдьук ону дьон Сыананы ааҕааччы билэр дии, ааҕааччы баһарар диибин. Ааҕааччы тугу баһарар да оннук буолар. Суруйууну ааҕааччы баһарар бу. Кириитик баһарар уонна ааҕааччы. Ван Никитич эн бу хэттэ кыыс дии биир уол оҕо ытыктанар аҕата, бу дьиэ улахан дьиэ кэргэн аҕа баһылыгын быһыытынан эн хайдаххыный? Хайтаххыный диэн бэйэбин бэйэм сыаналанар кыаҕым суох устун дьон хайта гынабын баран билбэппин буолан бараттан оҕолоргор сыһыаҥҥын биир дьиги оҕолорум бары дьон буолалларыгар уонна мин үөрэхтээх буолалларыгар дьоҥҥо дьоҥҥо үчүгэй дьон буолалларыгар онно баҕараҕын наар кинилэр дьоҥҥо үчүгэй сыһыаннаах буоллахтарына эн төрөппүттэргэ иннэ куһаҕаннык санаабаттар дьоннор тыый ити киһи оҕото бу киһи оҕото диэн тутун биэрэтэллэр буолла уксу бу киһи аҕатын баппыт бу киһи сиҥэтин баппыт оо маайа барахсан диэн буолуо чоҕурдук буолла холобур Онон дьахтар дэйэр киһи да буолла иһин биир симирилди сытытыллар симир намаахтан тупураҕаллыан сөп оҕолорун туһунан эттэхпинэ мин оҕолорбуттан бары иһин үөрэхсэннилэр биир эрэ киһим Ити аҕыс оҕоттон биир кыым итди үөрэ бүтэр илик. Уонна аҕалар ити сэттэ оҕолоро итди үөрэхтээхтэр. Уонна бары үчүгэйдик үлэлии ыйдаллар. Уонна саамай бэйэм үөрэрим баар суруйуунан дьарыктаналлар. Бары. Бары. Онон кинилэр эмиэ итиннэ ирдээн тириэртээхтэр. Бэйэлэрэ эмиэ айаллар. Бэйэлэрэ эмиэ бэйэлэрин санааларын суруйаллар хаһыакка да буоллун кэпсээн да быһыытынан ити наһаа үчүгэй буолла холобур дьоҥҥун куһаҕан оҥорор тугу үчүгэйдээх буолуой үчүгэй сүбэлээн оҥолоон оҥорор үчүгэй буолла сиэттэрбин эмиэ мин наһаа таптыыбын кинилэр оттон миэхэ күн аайы Дьиэбэр айдьаллар мин ыалдьар хайыыр баламмын үксүн дьиэбэр оҕо саанан барабын. Эн уонна суруйар киһи оҕо саанан барарын сөбүлүүр. Кини оҕотох буоллаҕына элбэҕи уруйар, толкуйдуур уонна кини имбииттэһийэр. Бириэмэ биллиэххэ барар суруйар буоллаххына олох. Уонна оттон дьоннор курдук аһаныах буоллаҕа. Дьоннорго диэн Кинилэр үлэлэрэ-хамнастара үчүн биир көмө-амма буолар буоллаҕа. Оттон сиэннэргэр айар дьоҕурдаах оҕо баар дуу? Миэхэ олох кырдьыгынан эттэхпинэ бааллар. Бары да айыах курдук дьиэ аныыбын ардыгар. Ол кытта үчүгэйдик Поддержкалаан салайан иһэр киһи баарыйыы суоллар ыраатыахтара эбитэ буолуо. Уонна мин биир санаалаахпын. Киһи бэйэтин диир ордук. Ханна баҕарар киһи өттө. Оҕо да буоллун, аҕа да буоллун, ийэ да буоллун, бэйэтэ үлэлээн, онно көрдөрөн, оҕолоругар үтүөнэн-махтанан сириэрдэн, кэпсээн, баһарсан иһэр ордук баал. Оҕо састабыллыан эмиэ баар, төрөппүт састабыллыан эмиэ баар. Ол иккиэн састаан туралла, ордук үчүгэй буол. Мунна убаастаһаллар. Оҕо дьахтарыттан кыдьан да баран, эдэр да сылдьан син биир Төрөппөккүн хата барар убаастыаҥ, киһи саамай убаастыыра диэн төрөппүтэ уонна төрөөбүт дойдун. Ити иккинээн үчүгэйдик искэр иҥэрэр буоллаххына, ол аатыан үтүө киһигин. Үтүө киһигин диэн биир тыл бэрдиэххэ. Дойдутун хайа да киһи, үтүө киһи дойдутун эбэ абааһы көрбөт. Син биир ахсаан дайдыбын хаһан баҕарар ордук көрүстэхпинэ Онтон бу ыал буолан алаһа дьиэни тэринии, оҕо-уруу ииттии бу эр киһи сирдээҕи анала буоллаҕа дии. Бу олохторун саҥа бу оҥостор эдэр ыалларга эн тугу сүбэлиэҥ этэй? Оттон мин сүбэм диэн олох борустуой. Мин бэйэм санаабар, бэйэ-бэйэни таптайыы наада. Бастакынан, эрдэ киһи таптыахтаах, дьахтар да таптыахтаах, эргэнэн убаастыахтаах, өйдүөхтээх. Оннук ити ис бырааһынан тутуспунан улахан наадалаах. Эр киһиэхэ аһы наада. Эттэ. Таҥаһы наада. Оннуттан биллэн туран үс ыан. Тахтарга сыл чэчэрдэри көрдө көмүс үөдэл оннук маннык тэҥ буолар. Аны үс-бэспин он дьахсар барыта көмүһүнэн тоһуйан дьэринни көрбөппүн. Ону Ола дьахсар наһаа лээп быылаах. Көмүскэ тахсан наадый бадьас халлар баалла. Ордук ону чин киһи бэйэтэ дииринэн бан. Бэҕэнэҕэ убастыгар эдьиийэриттэн ордук үчүгэй суох убастаартан эдьиийэриттэн дьиэ кэргэҥҥэ уонна оҕолоргун таптыаххын наада тэҥҥэ тэҥҥэ иитиэххин наада эппиэтинэсинии бар буолуохтаах уол оҕону хайаан даҕаны үгүс эттин аҕата дьайыахтаах кыыһы кыыһы булан ийэтэ Мин оннук аныыбын, бу икки дьоннор маннык сылдьар буоллахтарына, олох үчүгэй дьонун таххалара буолла дии саныыбын. Туох баҕа санаалааххыный? Оттон дьон мин дьоллоох буоларга баҕарабын дьоннор уонна үчүгэйдик үлэлээн, үчүгэйдик ымсаан-имсээн олохтуун үчүгэйдик дьаһанан, эти эппитим курдук бэйэ-бэйэлэрин хайаан даҕаны поддержкалаһан омохсуругар мунтунар да үчүгэй уоку дэммэҕинааҕар тахсар киһи эр киһи үчүгэй сыаннаах буоллаҕына туох хайыаҕа дии саныыбын мин Олохтоох аама табыла диэбин. Дьахтар үчүгэй буоллар киһи наадыйба табылбаттан мындык Бэйэҥ бэйэҕэр туох баҕа санаалаах бүгүҥҥү күҥҥэ олороҥҥун? Оттон бэйэм айыр аһым баар, соннор таҥаһым баар, үчүгэйдик дьарыктанан дьарыгым баар. Уонна оҕолорум Сиэттэрим бары үчүгэйдик этэҥҥэ иһэ буоллахтарына уонна тугунан ыла дьарыктанар буоллахтарына үчүгэйинэн. Ол эмиэ анал үчүгэй курдук. Мин онно дьоллоох киһибин. Тоҕо диэтэххинэ мин уон биэс киһиттэн соҕото хаалбыт киһибин. Эттэ. Ол гынан баран онно мин хаһан даҕаны оһох утахпын даннаппын. Мин оҕолордоохпун, сиэннэрдээхпин, кэргэннээхпин. Уну эмиэ суун наада. Син биир олороруҥ да олоробун, үлэлииримпит да үлэлиибин. Мин сааспытын тутууга олох үлэлиибин. Эттэ. Туома, туһалаах баллар диэн. Бу кэргэммэр дьиэбэр уолпар, оҕолорбор, сиэттэрбэр тылгынан-өскүнэн даҕаны кэлэн иһэрин наада буолла. Оҕом барытын өйдүүр билигин билиҥҥи оҕо хайдыылаах инньэ дьаһанныбын инирибин үһүс кылааска ити көрсүһүө оҥордум ди хайдах хайдар олох хайдах курдук хоһооннааҕын билэллэрий Хайтах курдук киһи долгуйар гына ааҕалларый бу үһүс кылаас оҕолоро ин толкуйдууллар буолла ол иһин бу муну ыыталлара төрөппүттэрэ үчүгэйдик үөрэтэллэр үчүгэйдик сыһыаннааллар ол киһи куһаан ол уйбаан куһаан маарыйа оннук маннык дьиэ дьаһалтан үчүгэйдик үлэлиир буоллаххына барыта үчүгэй буолар эптэ Тойдук диэн олоххор да оҕолоргунаан дьиэҕэр-уоккар үчэйдик олорор буоллун, үөрэ-көтө сылдьар буоллун да, дьол буолла, аны туох хадыйалбын. Тугу көрдөххүнэн сырдык. Убастабыллаах Иван Никитич, Бу сэргэх сэһэниҥ, истиҥ кэпсээниҥ иһин бу биһиэхэ кэлэн студиябытыгар ыалдьыттаабыккын иһин ис сүрэхпититтэн махтанабыт. Уонна бу үбүлүөйдээх күҥҥүнэн аҕа уон биэс сааскын көрсөргүнэн, биһигини кытары үөрэ-көтө көрсөргүнэн, бу дьоҥҥун кытары тула аттыларыгар сылдьаргынан ититик-истиник эҕэрдэлиибит, баҕарабыт эйин кытары куруук өрүү өрөгөйдөөх үтүө майгы, айар тобулар хотуулаах хорсун санаа аргыстастын. Бу тыйыс тымныылаах кыһыҥҥы күн эн бастыҥ эйигин уһугуннардын, инникигэ эрэггин эптин, дьолу уонна этэҥҥэ буолууну бэлэхтээтин. Бары үтүөнү баҕаран туран өссө даҕаны уһуннук, дьоллоохтук олор диэн алгыс тылбытын аныыбыт. Улахан сырахпытын эйээн махтанабын уонна бэҕэсэйэр үрдүк ситиһиилэр оҥоробун доруобай кэрдик буоллун уонна дьоҥҥо үтүөнү кэрэни курдук кириэдэ тура көтүрэ баҕарабын Махтал, махтал буолун Иван Никитич. Уонна бүгүн бу биһиги студиябытыгар, Эйгэ биэрии студиятыгар кэлэн ыалдьыттаабыккар махтанан туран, Эйгэ биэрии спирминнэй ыстакаанын уонна һибэкки дьөрбөтүн туттардаҕым буолуохтун. Манан бүгүҥҥү биэриибит түмүктэнэр. Күндү көрөөччүлэрбитигэр, истиҥ-истээччилэрбитигэр махтанабыт. Дойдубут үрдүнэн буола турар ыарахан кэмҥэ бэйэ-бэйэбитигэр чугас буолуоҕуҥ,